Nomonto oyo twamobegete buna obwekenyoro ase engencho omenyire iga iga mono. Naende bono Steve nigo abwate amasikani na kera omonto tari kogosera monto toratebe ng'a monto omoitete. Steve namaete ase are bono iga nere omaete ng'a nki kiamoita. Lakini rende tiga tokwanere iga, abanyakenyoro twensi tiga totige goteba ng'a Steve ogaitwe nomonto, Steve taitire na monto. Steve aisiekerete nyomba, Steve takuniri na monto. Ee, obwo nabwo obomaene. Ase amareta ngoroku Jane Nyanchoka, inche na omoka achire iga iga, nomenyete Steve ne jirani yane. Steve twamenyire nere korwa nachete iga iga, bono Steve nabo arenge omorwaire, iga are gokorora sana ari gotumeka amariogo. Naende anarete ekeroo are iga abwo nyomba, Oganerete gwesiekera, intwe toramorangerie amanye koigora, gose ekero omogaka oyio achiche komosaba erenti, erio araiborie bakwane nere naende asoe esiekera aganete gwesiekera na ekeguri. Lakini rende okorora ng'a amatuko aya aborire, intwe tokoira ng'a na egasi achiete, iga narete kogenda ase egasi isiko isiko, agokora turaso, akobeka turaso, na abanto bamwabo bare gocha bamoyie bagenda nere. Bono intwe tomanyeti ng'a achiete egasi. Bono buna rimusu riachete gotugora echela nigo riagasi nyene amo nere, agacha koigwa rimusu nario bono nacha korenda oria omwakanyene ng'a inchuo nkoigwa ng'a inki kegenderete iga gabwate chingi chiaumeirie etirisha, banyora rende Steve gakwete ekero aigure etirisha banyora Steve akorete ki? Akwete. Ogokumia okonene, onye na amarwa abasikari barangererigwe, ekanga abaigete akare buya. Lakini korwa oroche korwa mambia still bagasira ah bakaigwete eripoti eyio, mpaka bono bangire. Onye nochire kobakera chisimi ng'a nigo, chire koerekana ng'a nigo mpaka abanto bamwabo oroche bakarwa ase bakarwa, bagacha, monto taiyo orokire. Lakini yare koba ng'a na amarwa barangererigwe ase eng'encho y'amang'ana ya chibesa barangererigwe ng'a ninchi chibesa, ng'a baigete akare, mpaka saa hii. Igo mpaka motaete goteba ng'a na egari eborete, egocherwa still iga moire moche. Kende nkegento torakwane, ntobwati kobua konde, intwe ntogenderete koba onye ase bagochirara buna oo, oroche mpaka omonyene ogwokirie egari, agende kobua oyo, ekiagera ejamu yabeire agwo oroche abanto baichoire, omonyene bwango ba abanyene bangire gocha, barusie omobere abatoirere moche. Getogoteba aseee county eye ya Kisii, toroche nene nere, simba na omonto omonene sana. Inki gekogera batari gototomera egari erusia iga omobere, erinde mbarete echiemo ase ekenyoru, omobere ogende mochenu?
Ase amarieta nkoruta Samuel Ogechi Omogi, ekenyoro kia Boti, eclan elder, Mutureti. Igo twabokire bono emambia iga, totaete kogenda egasi, twacha twaigwa ng'a Steve osirire nyomba. Intwe abaabange okominyoka gocha ororo. Ekeene, ekeene, nkeri twaeene keri twanyorire Steve naraire, iga akwete, na Steve gese agache ta- tana kogosera monto, ase ekenyoro eke kia bouti, ntomomanyete buna omomura omuya, okorabeka tiles. Iga agokora egasi ya tiles, na egasi eye agokora na egasi engiya sana, ase eng'encho kere ekenyoro ekegima ngemwanchete. Igo twabeire na ogokumia ase obokuku aye. Korende monto onde bwensi taiyo omanyete ogoku kwaye, naende igo togoteeba ng'a konyora abwo nyuma ntoroche ng'a afya yaye yatafikire, teri afya engiya, igo konyora ochakire korwara ekororoka na oborwaire obwo bwamoengerete agasira. Igo ore sana ase eng'encho ya ogosira. kwa Steve zaidi ya etano ase okomomanya kwane, igo togoteba ng'a onde bwensi taiyomaete ogokwa kwaye, korende igo togoteba ng'a mbuya mono. Tarenge monto obwate koboko kobe, tabwate koboko gotambe ng'a nonya are gosio taiyo. Mostly chinyomba echi twabekire echi'echichuma, chi'amabati y'echichuma, kiagera omonto agosieka korwa nyomba ime. Tori komanya gose noa are gose taiyo. Bono naende togoteba ng'a chinyomba echi chirandi igo abwo tokobua komanya ng'a omonto oyo noa are gose taiyo. Ekenyoro eke igo kere bouti, igo kere ekenyoro kia bouti, na elocation iga ere Nyatieko, Nyatieko location, igo nomochie. inche buna ekirandi ki'Elda gi'ekenyoro eke kia bouti, egento nakumire mono sana nase eng'encho twarangeirie egari ya serikari yaborire, ntoramanya ng'a ninki ase eng'encho chigari chire chinke, igo togosaba omokubwa oito rais. Atomentere onye nechigari chiaborire, erinde ekero twanyorire emergency buna eye iga, erinde twanyore obokonyi bwango, chigari chiaminyoka erinde chiatokonya. Bono twabeire aiga ang'e three hours, ntorarora gari ende yonsi, twaakire chisimi, mpaka bono twatomire oyomo oito ominyokia rochire ororo polisi, achie korora ng'a inki kere ekebe, erinde bataraika aiga. Iga ekero egento giakorekanire, mwaba baba bwango, erinde batokonye, ntore goitwa nabare goitwasirera inse ase engencho mbari abango ase engencho y'okominyoka gocha. Togoteba yakeire, bamente chigari, erinde baba bwango babekere namabuta, erinde baminyoka bakonya ase esisioni yabeire buna eye iga. Ee, naende narigereiri iga ngoteba ng'a ntobwate omoyo mpiaito Anthony Kebagendi, togosaba ng'a nere buya nere omanye amang'ana aye ekero akorekanire, nere otokonye ase eng'encho noo arang'ang'e amo naintwe, gachire gosaba ebirero ebi omwamoigwa ase eng'encho natagete koyo konya ekenyoro kiaye, ekero ring'ana buna eri riakorekanire erinde twanyora egari bwango yatokonya. Erio igo, eyio nere egasi tomoriikerete ase engencho otokonya ase ekenyoro, buna intwe abanyakenyoro intotagete obokonyi mono korwa ase inwe. Mbuya mono, omoisimigwa kebagendi, mbuya mono, ase engencho twagochorete, rigereria bono, igo twagochorete twagotomete egasi. Tosabere egari ase engencho naye totomete egasi. Gotokobegete egasi aria, erinde okonye kera ekenyoro, ekero kwaigure amang'ana buna aya iga, erinde kwaminyoka bwango. Egento ekenene tosabere egari, eye erabe emergency ekominyoka bwango, erinde yarigereria amang'ana buna aya. Mbuya mono omoisimore ase obwango. Igo tokorera kera ebinyoro bionsi, igo bibwate amang'ana buna aya iga, naende nchitagete obokonyi bonga buna obo iga, ase chigari echio.